Tau dambe nyadi kelalau tenggau singkang kaki bejalai, laban dunya ukai semina duan mensia enggau jelu tang antu mega. Turai bala ucho mega udah diserurik ayur baka selama bebuai ke leka jaku inyau pia mega spill tinda engkeman. Leka jaku Iban ti dikena ayur nyerurik genap bengkah turai bala ucho ti dipedua ba ruai kitai tu mega jaku Iban, Adap ke menua ulu chau. Pengingat kitai ti keterubah tu dipedua dauh nyadika nama karung. Nyadi, maya dauh latihan industri suba, maya nya dauh nyiwa kediri ba Kuta Samarahan. Munyi ko orang tuai madah ucau. Jelu tupi kitai nyaga kitai sigi amat ko sida ai nya. Bilik siwa ya ke endua dauh nyiwa nya rumah kayu. Dalam siti rumah nya mayuh bilik. Nyadi rumah nya bisi tiga ringkat. Baruh amat kedai. Nyadi dauh to ba ringkat dua. Ringkat tiga puang nadai urang. Rumah ti endua dauh nyiwa nya uchau. Enda diintu urang ti bempu rumah nya laban tudah tuai ti udah tuai endar. Kira lapan puluh lebih pia meh umur tudah tuai uchau. Tang agi regas bejalai. Bungkuk pia meh tudah tuai. Bala anak iya pen enda begulai enggau iya dia. Nyadi endur sida dauh bebuai ke sampah sigi ba belakang rumah nya aja tembu tetikau ngapa aja. Pulai ngagai jerita ku kita uchup. Menyadi dauh kelaki bisi nupi ikan arowana enggau undang siku dalam akuarium. Menyadi iya ningal ke ikan nya ba dauh laban seduai sama bela benung peritika tang menyadi iya ba sibu. Takah beberapa hari tudah Dauah enda ulih tinduk, ku kita Ucau. Nama Dauah tinduk? Sigi tedani dalam kandang lima minit pia. Malam keterubah, Dauah berasai enda nyaman ati. Tinduk dani, tinduk dani datai ke jam lima pagi baru meh tudah Dauah jenak tinduk. Nyau ka seminggu tudah Dauah baka nya Ucau. Dauah berasai enda nyaman ati. Nyelai nara sai spek dawah maya nya ko kita ucok. Baka ti bisi utai benung mata kio. Bisi deh malam sitek, sama baka hari sebedau nya mega, ngai tinduk mata tu deh dawah. Lelap enda lama udeh nya tedani. Tinduk enda lama tedani baru ga tu deh tuai ucok. Nyepek baka nya. Dauh besampi, lalu ngambai ai kudus seraya ke mesih ai kudus ba bilik siwa iya. Keterubah mesih ai kudus tunga ke jaman, dia dauh ngasaika bulu iya nyau nyeregu. Udah nya mindah ga dauh mesih mua empelua, nyeregu baru ga bulu. Pegu tudah tuai iya uchauk. Pesi ba tilam enggau kibung sama mega utai dasai ke tudah dauh Uchau. Tang meh, saga manah ati tudah dauh utai nya ba pintu. Eh, nama ke dambai aku ngerunding utai benseh nya? Pia ke dauh Uchau, jaku kediri dalam ati. Seraya ke agi besampi lalu mesai ai kudus nuju pintu bilik siwa iya. Enda mukai-mukai, sepeik dauh tu buah iya tak nyeregu ari ujung kaki nyentuk ke pala. Nyau asai ke tangkap karan. Nama agi deh, dauh lalu belanda tama kibung. Api sigi enda dipadam ke dauh uchauk. Deka rari pansut ari bilik. Tang enda nemu kini penunga deka lari udah ti tama kibung dauh lalu bebungku sereta besampi lalu nguji ninduka diri. Dia deh dauh bisi ngasai baka bisi utai belubah nepan kaki iya. Mata dauh sigi agi enjelak tang meh dauh nadai meda utai semina ngasai kediri enda ulih engkebut aja. Pemua sia enda nemu berani kati meh tudah dawah nyau lelap ti nuak. Engka baik kelalu takut menya ne ucau. Kerebak tawas. Berumban tudah dawah mandi deka nurun gawa, datai bendur gawa. Dawah lalu nusi ngagai kaban iya. Laban dawah ti bemalam ba rumah kaban iya malam nya. Pulai gawa deka ngambi baju lemai nya baru meh tudah dauh berati ke undang menyadi iya nyau tekalih melepu parai. Bisi dua malam meh tudah dauh enda pulai ke rumah nya uchu. Iya meh dauh pulai ikan arono menyadi iya ga melepu parai. Sepengudah nya keru semengat nadai agi meh tudah dauh ngasai ke utai nyelai uchu. Nya meh naka jerita kitai ti keterubah baka kelemai tu uchu kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua. Beketu ko munyi jerita kitai ti kedua tu uchu. Ini ngena nama ajik nyadi ke nama karung uchu ti bedua jerita tu. Laban sida ti agi bedau dalam tamang ulit, benung ulit ke niang aya ajik nadai sari nya. Tu baru malam ti ke empat tu dah Niang udah ditumba. Sida ajia ba rumah panjai laban Niang aya iya dintu ba menua enda ba pasar. Ngante udah ngetas ulit ku jaku. Endur sida mulai kediri. Sehari hari kemari ajia enggau indai iya beradu ke bilik besapu semua ngadu ke tikai semua meh. Iya mu udah tembu pengawa bekemas seduai Minai sama bela gali seraya meda tali paun. Laban rumah panjai sida ajik, sigi udah bisi lain tali paun deh ucau. Mayuh meh pengawa ti dikereja seduai Minai maya nya ucau. Lemai hari baru bebela. Bepanduk ke lauk semua. Tembuk semua duduk berandau meh sida sebuat ba dapur. Tang meh kenu ku Ajik uchu tak nyelai asai dua tiga malam nya. Ajik tak berasai geli. Tang meh Ajik ngai mayuh runding engka nya semina sagam ati iya aja. Pia ku anak ati Ajik uchu benyamai ati diri. Udah tembuk bebela mandi bebasuk ke utai. Duduk berandau ba bilik besai sida mibu iya ba bilik sepiak. Madik indai aji iya. Pulai ari sepiak seduai minai duduk ba bilik besai. Apai aji iya ba ruai enggau orang betunga. Urung iya jam lapan tiga puluh pia meh. Udah pulai ke bilik magang orang. Nadai siku nguan ruai. Senyeman aja mai rumah panyai laban ti benung ngulit deh ucok. Apai ajik nyau tama ke bilik lalu betambit ke pintu laban ti nadai orang siko agi dudok ba ruai. Meran aum sida tiga menyanak ba bilik besai deh ucok. Iya meh nyau cukup jam apai seduai indai ajik pen pulai ke pangking. Ajik tinduk ba bilik besai ngulih ke chelap. Kediri-diri meh ajik tinduk ba bilik besai nyedia ucau. Galik meh tudah ajik seraya ti bayam tali paun meda cherita semua. Ajik ti main tali paun nya ngena earphone ngaika dinga orang laban ti ngulit. Pemuas ke meda utai dalam tali paun enggat tudah ajik laban nyawa nyau ngiga utai dempa. Ambi iya kuachi atas jemari. Nyadi earphone. Ajiak sepiak dichabut iya enda dikena laban pending inya pedih. Sepiak aja meh dikena ajiak. Benung tudah ajiak te diri makai kuachi nya uchauk. Ta bisi utai betelai tisi pending ajiak ko kita. Tang meh jaku orang nya enda tentu dinga ajiak endar semina apas-apas aja. Dipending ka ajiak amat amat ga ucau. Nya baru ajiak ninga jaku urang nya munyi tu ko kita ucau. Tinduk piak ko munyi utai nya di dinga ajiak. Semak amat di dinga ajiak ucau. Apu ka ngumbai nya inai. Enda patut sekali laban inai udah ga tama pangking. Piak ko. Saga mati ajik ucau. Ka ajik nyangka nya apai iya, tang munyi nyawa nya tak munyi nyawa orang indu. Gining-gining tudah ajik, ngiga ari ni penatai lalu ngiga sapa orang ti bejaku enggau iya nyau. Engka indai ti nundi pia ko Saga mati ajik ucau. Iya ga nya udah jauh malam. Jam maya nya sigi udah jam sebelas malam. Pemuas ajik gining-gining, dia ajik tepeda ke bangku ba mua empelua. Lebuh ajik berati ke bangku nya dia, dia ajik tak tegepang ku kita uchu. Laban Najib meda utai apas apas baju burak buak bawah. Baju utai nya dipeda ajik. Enda ga tentu burak nal tak kamah serta latak pendiau baju utai nya. Laban ti apa apas baka ti pudar baju utai nya ku kita ucau. Nemu kita ucau utai nya tak duduk manah ba mangku nya dia. Tang utai nya. Enda malik agi ajik duduk melakang ke ajik. Baru meh tudah ajik nemu sapa ti bejaku enggau iya tadai. Udah ti meda utai nya ujuk. Ajik ti. Benung makai kuaci nya tadi lalu badu ucau. Ajik pun gali. Ngujung ke peninduk tudah ajik menya ucau. Tali paun enda di chas. Dilak ke ajik magang mutai nya dia. Baik ati ke takut. Ajik ti gali nya ko kita ucau bebungkur pus deka semayang. Enda nemu nama utai ka sebut. Bilik nal ga tudah ajik. Malam nya ko kita ucuk kena kachau sida endauk. Nya aja meh pengingat ucuk ajik ti dipeduk iya taja pun pandak. Pama meh tau ngasuh tapak kaki geremai ucuk. Kitai mindah ngagai jerita kitai ti ke penudi baka ke malam tu. Jerita kitai ti kepenudi tau dipedua siku Ucho ti minta dikangau ngena nama Dum beketu ku jerita iya Ucho. Ning apai Dum bisi nyimpan tanduk rusa ulih iya nimbak maya apai agi bujang munya. Nyadi tanduk rusa nya tadi ringkah ba dinding nyadika pengias bilik. Selama lama meh Tanduk rusak nya enda mindah ucau. Maya apai dum nadai, dum badu gawa jauh laban nadai orang enggau inai iya beribun tambah mega ka siku dum aja anak apai seduai inai iya. Dua menarai madik bukai agi. Macham ai pengawa dua mba menua uco betupi ke manuk sabuong betanam ke sawit metudah dua mkena nambah ke anak belanja bisi dah malam siti. Dua bisi kenyap. Ba kenyap dua. Dua meda siku apai tuai orang betubuh tinggi sereta besai. Tang mua apai tuai orang nya enda tentu nyengala iga dipeda dua muchau. Nyadi apai tuai orang nya tadi lalu bejaku munyi tu, Dum, meri aku makai. Rapal aku. Pia ko apai tuai nya ucau. Dum baru ka nanya sapa apai tuai nya. Dia dum ngasai ke mua iya tak si lau kena panjal mata panas ari mua empelua. Maya dum dani. Lama iya ngenung, ngenang ke nyap iya nya. Enda nemu pengelama meh tudah dum dugau-dugau ba penindu iya. Iya pe nangkat. Lalu nyapai kain tualau. Lebuh ngirup kupi pagi nya, iya lapa pendiau da baka orang lenyau bini dum. Pia ku indai iya uchu meda pendiau dum enda baka ngelama tau, enda bejaku majak genu-genu. Ninga tanya indai iya munyi nya, Dum lalu nyaut indai iya lalu nusi mimpi iya. Hmm. Engka taja labang kitai nya kini Dum. Gawai taun nyin suba udah ga iya diberi makai. Pia ku indai Dum muchau. Nama bisi mindah deh legi Dum. Aku ka enggau indai ajik ke pasar legai ka meli leka marik. Pia ko indai dua menampung jako ia baru ucau. Nadai indai, lembau nara aku ka bejalai sehari itu. Pia ko dua megu ucau nyaut indai ia. Udah tembu ngintu diri pagi nya. Indai dum. Udah nurun ke pasar, dum galik ba bilik besai seraya ti meda TV. Enda mukai-mukai, dia Dum ninga munyi bisi orang belanda ba bilik dapur. Angkat Dum. Ngabas utai ti memunyi nya. Tang meh Dum nadai meda semengat mensia siku ba dapur maya nya uchu. Dum ngai mayuh runding, iya bejangka engka nya mayau ibu iya bilik sepiak. Laban mayau ibu e bilik sepiak suah enda enchuri lauk tauka begagai ba bilik sida dua muchauk dua empen mulai kediri ngagai bilik besai deka nampung cherita peda iya ba TV ta baru nguing ke tubuh. Tudah dum ko kita uchauk. Dia iya ninga orang batuk. Munyi batuk orang nya ta rabau. Munyi batuk orang laki ko kita uchauk. Ninga nya, malik ngenyit tudah dua mengagai tunga munyi orang ti batuk nya ku kita ucuk. Tang meh baka ke dulu tadi ga, dum nadai meda senayau mensia siku ba bilik nya dia. Ka siku dum aja laban indai iya bedau pulai ari pasar. Laban ngasaika diri anak laki, dum ngaga diri enda ninga seraya ti bejalai nuju bilik besai. Ati ti takut endai ibuh sebut. Pia kenu ku tudah tuai Uchau. Agi ari maya nya tengah hari raya utai nya beduan tudah dum. Datai ba bilik besai munyi TV diberi dum nyarih agi enggai ke ninga utai baru kenu ku anak ati dum Uchau. Tang meh benung tudah dum meda TV. Dia dum ninga orang nelai ya munyi tau ko kita ucau. Meri aku makai dum. Pia ko orang nya ucau. Dum lalu malik ngenyit ngagai tunga orang ti nelai ya. Dia dum meda apai tuai ba mimpi dum tak nyeruga ngayan kediri. Bediri ba entara bilik besai enggau dapur. Dom ti meda utai nya lalu nyerauh naka pemesai nyawa tang meh ku kita ucau. Dom ti nyerauh nya tak meresu aja atau dom asai ke padam meda utai nya nyau majak semak nuju dom. Enda berasai. Utai peda dum tak belubah-lubah petang. Dia dum ninga nyawa inai iya ngerak dum. Lebuh dum jelak ke mata, dia dum meda inai iya duduk ngerimbai dum ti benung gali meda TV nya tadi ku Chok. Iya nama main deh tinduk rerauh dum pia ku inai iya Chok. Dum enda memunyi semina murus mua iya. Peluah dua menyau nerusan aja ku kita uchu. Ukai bai angat tang meh bai ati tudah dua magi kesau bekenang ke mimpi iya tadi. Ni mimpi dua menya tadi uchu. Lemai nya dua masuh indai manggil manuk ka ke engkayu seduai minai dikena nuju leka se pedal tabal. Lebuh dua menunu manuk ba dapur kayu. Dia tu meratika tanduk rusak ti dikait enda jauh ari tungku dapur. Ulih niang apai animak suba tak bisi tumbuh bulu ku kita ucau. Indah enda baka tanduk rusak ti baru ulih sebutik nadai darah agi. Meda buka nya, lama tu meratika tanduk rusak nya ucau. Benung Dum beratika tanduk rusak nya, dia indai Dum datai ari kebun sayur ba tengah laman. Indai Dum mega beratika tanduk rusak nya, uchau. Indai Dum. Kada naya tu minta makai ba kenyap deh nya. Enda nemu meh indai. Nadai gia madah kediri. Pia kudum nyaut indai ai ucau. Po, enti pia lemai tu tong kira kia dum. Baik agi bisi maging. Utai dikena miring. Pia ku indai ai ucau. Dum nadai meh jaku, semina ngauk aja. Lemai nya. Seduai Minai lalu nyediaka kereban ti deka dikena. Nadai beleman ku kitai uchau. Enda lama udah nya, kereban ti dikena Miring mega udah nyadi maging. Udah tembu semua, Miring nya tadi lalu dipangaika seduai Minai ba pemanggai enda jauh ari tanduk rusa nya uchau. Tembu semua seduai minai lalu ngalik kediri ti enda uak. Baru ka lelap meh tudah dua muka kita ucau. Dia ia bemimpi. Meda apai tuai orang nya tadi datai baru. Tang ke sekali tu apai tuai orang nya enda minta makai agi tang meh Apai tuai nya lalu bejaku munyi tu ku kita ucau. Terima kasih Igat laban dia udah meri aku makai. Sekumbang aku udah ditau hari dia empai ada suba. Lalu nak kala beri orang makai aku. Engai kedai nak nemu aku mempu tandu ti dikait ba dinding tisi tungku nya Igat. Udah tau endang irau deh. Aku meruan nyagang mata ke kita sebilik ari orang ti ngembuan ati enda manah. Pagi pegila enti dek Dani bisi meda batu ba ujung tanduk aku tau ambi dek. Batu nya meh penunduk. Anang salih guna ngena iya igat enggai ke iya enda ngasi. Batu nya. Sigi di ungkup ke aku dikena gawa aja, ukai dikena bukai. Pia ko peh tuai nya uchu. Madah kediri. Pagi nya lebuh dum dani iya lalu muat piring, lebuh dum muat piring dia dum meda amat bisi. Batu ti dipadah ke peh tuai ba dalam kenyap dum nya uchu. Batu nya tadi Lalu diintu seduai minai, Kenu ku jereta ucau, tanduk rusa nya meruan baka ke baru ulih belama, tanduk rusa nya mega nemu nambah. Nya meh naka jereta kitai ti kepenudi baka kelemai te ucau nya aja ari ini.